Selamat datai ngagai Paulus Channel baru. Nyadi betemu baru kitai ba renggat kedua cherita penama. Ba renggat ke satu sehari nya, kitai sama bela udah nemu Endu runai tu tadi udah la nyau maya seduai dana ke ngiga kayu api ngagai tinting bukit. Nyadi sehari nya ba renggat satu kitai ngetu ba dana ti benung ngelarika diri udah ke ninga nyawa orang eno ayo lundai ngangau kia. Agi ingat kita?

Duri abiah meh tujah iya, nadai meh berasai. Asal meh iya jampat datai ba rumah. Selipar iya, no abiah putus enda temu kini tunga tuju bai iya ke teterap tetingkap. Enti kita meda gaya dano lari meh nya, dudi kita kasih ke iya pelaba ko dulu ketawa enti aku nya. Nyadi, datai iya ba rumah tadi. Apai iya jimbun, benung nungkun insap ba tanyung. Indai iya benung muat gari ke meh iya nya. Apai! Indai! Ko Dana rerauh ngangauka apai apai indai iya. Apin datai iya tu tadi ba depan rumah iya tang dulu rauh-rauh. Iya nama ulah nuan nyo rarauh jang? Enda meda ari nyo udah silau manuk nuan, ku mana malai? ku apai iya ga nyaut laban kena nemu cherita. Apai, indai. Ko dana baru ga. Agi se seput ke tudah dana tu tadi. Apai nuling ngiga seput diri. Apu anak tu deh. Uji tadi dulu seput nuan. No ari tadi beapai be indai. Ko indai dana. Dana tu tadi lalu matak seput diri wai. Kira udah manah seput inya tadi. Lalu bejaku baru ya. Apai, indai, rungai a. Ku iya. Iya lapa ga endo runai deh, bisi charut seduai pia. Ku apai iya ga. Meda gama dana tu tadi nyu kesal, nyu puchat gama dana. Ukai apai. Besai agi penanggul tu ari kami duai ke charut, ku Danau ga. Iya lapa deh, kada ne nyu ngandung anak orang gasan nuan deh Danau. Nuan anak macam-macam Danau, ku indai iya ga bejaku baru. Uih, indai tu ukai nadai kami duai tu charut, nadai aku tu nyu ngandung anak orang. Ko Dano. Runai tadi lenyau indai apai. Hah? Lenyau? Ko apai enggau indai Dano sereta seduai iya betanya. Iya kati endo runai tau lenyau deh. Iya kini seduai tadi. Ku apai iya. Nyadi kami dua ai tading agi tinting bukit kin apai. Laban keka ngiga kayu api. Lalu becherita meh dana tu tadi ngagai apai enggau indai iya senentang utai ti udah nyadi maya seduai ke agi tinting bukit tadi. Apu anak. Enti baka tu, ukai ta mit mit penanggul kitai tu, besai penanggul kitai tu, ku apai iya ga. Tinding bukit tu ukai tau dipasuk pia aja iya anak. Nemu nuan? Enti bisi puchau iya empu enti kitai ka ke iya. Tang, chara seduai tu salah nah. Ninga saut apai iya baka nya. Nyu majak enda senang meh enda danga tu tadi dua-dua. Kati ke enda deh. Sulu diri empu nyu nyau ba depan mata agi nya. Indai iya. Nu majak ngangguk pengangguk ke ngamat ke utai ke dipadah apai inya tadi. Amai ku apai nuan Nyojang. Ku indai iya ga. Enda indai, ngelemu tu kitai selalu ga gi tinting bukit. Nadai ga macha utai nama-nama ga na muka tama kia a. Iya lapa ga kami duai na tau tama kia da. Ko Dana tau ga laban iya ke bedau ulih nangkap nama kebuah seduai iya enda tau mansang kia. Sapa ngumbai indai nuan tu nadai macha nama-nama. Sebedau tama kio. Semampai minta pemenda dulu aku anak. Tang, nadai ga aku macha iya inggar-inggar. Ko indai iya. Nya alai tiap kali kitai kio aku sigi enggau sedu enggau kio belama. Tang seduai rundai pandai-pandai ga tama menua nya. Nya, diatu nama penyadi kitai. Endo runai sigi udah ba menua din nya. Ko indai iya bejako. Bah belelak dulu enda dah no. Pagi pegilo kitai ngiga manang jaban kin nanya ke penemu iya. Legi aku lalu pada agi apai ngu indai runai kin. Nya nyadi kena madah agi apai enggau indai iya. Ku apai iya ga. Nya, agi ingat kita ka enda manang jaban ba cherita tu nyumbuh nya. Nyadi, menua tembuai tembawai lalang tu tadi, enda jauh aja iya ari rumah panjai sida manang jaban enggau sida rangi. Laban manang jaban tau orang ti sigi bepenemu. Kelebih agi manang tu meh orang ke ngaduka sempekat maya nya suba. Nya bala peninga, sempekat nama nya? Nama peragan mati kita? Bedini alai menua din ke disebut indai dana tu tadi? Bah. Nangka tu aja meh tampun cherita aku ba renggat kedua tu. Ila aku nampung iya ke ujung ke agi kena nyaut peragam ba ati kita. Bah. Betemu baru kitai ba renggat ketiga. Bye.